Salut! Dont eo mat. E stream Liañ sevenadurel midi du. Euh, Lidañ a reomp de habla ar bilan sevenadurel. N'oc'h aet lakaat a rin ar gaoz war se e fin ur stream zo roc'h amber ma teu tud evit ober bilañs ar blaouezh stream bilañs sevenadurel Inception. Ba krogomp diouzhtu. N'oc'h ket c'hwi weloù n'am eus ket lennet kalz tra ar miz-mañ. fin ar miz tremen. Met sellet ur bern traoù ha dreist-holl filmoù peogwir on bet en Utopial. N'oc'h ket krogomp gant an abadennoù skinwel da gregin ganti. N'oc'h ket sellet 'm eus LOL qui crie sort ha n'oc'h ket. a zo lol Kirisor, mais ur euh, stumm evit Halloween a oa deuet e-maez emiserre, euh, lec'h oa noc'h memeus euh, ar borden hag lol Kirisor, ouzhpenn oa gant tud a oa deut dija, oa nemet tud a oa, o doa kemeret perzh dija, neuze da vareoù zo e vije ouzhpennet prantajoù lec'h 'oa difennet dezhe huchal hag e-kerzh ar prantajoù-se 'oa traoù ar re aonoù. Setu. Bo, bo an dra ouzhpenn euh, diwar-benn huchal na zigaski kalz tra evitomp-me. Met be oa ur bern prantajo fentus-tre euh, n'oc'h eo meus bet dudi o sellet deus an abadenn, met kavout ran ar... An tu Halloween gant an huchadennoù ha tout na zigase netra. Setu. Sell 'm-eus ivez. Trede bloavezh Love is Blind Brazil. N'oc'h ket Love is Blind a zo un abadenn lec'h euh, zo un dra-speed dating, met euh, blind date war ma meus tro. N'oc'h an dud na welont ket an eil re ar rev all. Kaojal a raont gant unan bennak 'pad dek dewezh pe n'ouzon ket petra. Hag e fin an dra e red dezhe dimiñ, fin goulenn dimiñ gant an den a blij dezhe ha bon bref. E bezañ gwelet an den. Setu. Love at first sight, nanani, enfin Love is blind quoi. Pezh a oa dedennus abalamour n'oc'h ket pezh gavan dedennus gant stumm Brazil a zo. Bet lakaet kalzik ar gaoz war euh, istorioù gouennelouriezh, met nebeutoc'h abalamour evit na oa bet ar bla a-raok, peger abalamour n'eus ket kalz tud du ben e fin o deus kemeret perzh. Euh, pe a zo bet pell a-walc'h. Evit bezañ miret barzh an abrenn. met bez' zo ur plac'h namet, aze zo roll. N'oc'h oa dedennus ivez gwelet ba penaos e oa c'halle hi en ur stumm bezañ kempleziet gant se, enfin bezañ kadarn ul lârad se d'an den a a vije he danvez gwaz ha tout. Euh, setu. N'oc'h ket an dra zo savet gant euh, ranno euh, blind date er pengentan, nanana, ha goude ur pennad, e, e frammet evit mont buan a-walc'h, quoi, ze, ze ba de terran, tamm pedañ. Ha goude e raomp ur veaj asambles evit kregiñ da ober anaoudegezh ez-fizigel. goude vezomp asambles war-lerc'h reprezentiñ an eureuds ha se dre zebriñ ur miz koa tamm pe damm. Se oa ar blaouezh kentañ nac'h a diskwelomp tud hag a oa ar bloaz-mañ. Nac'h a pezh oa fentus ivez ar bloaz-mañ eo 'm eus kavet d'ur mare zo, ma soñs bezañ soñjet, amprenañ ma oa ket dre amañ, ma soñs bezañ soñjet ba vel eo frammet an dra, na welan ket perak e vije ur c'houplad o pas dimp kwa. peure e seblante mont mat d'an traoù. Ne c'hellaran ket dar ken gros picheron sellet hag e vije se al lodenn hag a-fet an dedennusañ. petra oa? Ba, bez zo den gwellañ ar bed a zo men an dro. super gentil ha plijus. be oa tud all oant keken plijus. mais bonne. Dre vras meus meus kavet sympa an dud ar blamant hag oant laouen evit ar re a, a dremene mat an traoù vite. Euh, setu... Zelen meus an dra... euh, Gant an emgav goude lec'h euh, distrogn euh, fin ar- lakogn ar gaoz war traoù zo c'hoarvezh tout su. Bon, n'eo ket, euh, n'eo ket tra dedennusañ ar bed a, a ran-mañ. Estreget gwelet tud a oa bet er Blaouejo almateze, lakomp. goude diwallit Vitoñ-me e gwellañ oberenn ar miz-mañ. Sellet 'm eus da Jury Duty, hag a zo ur stirad war Prime Video. hag a zo digredus. N'oc'h filmet eo evel ur, euh, un teulfilm hag a, a ginnig reuil euh, tud hag a zo euh, galwet evit bezañ jury e-kerzh ur process. Ok. Oc'h a c'hallfe diskouer sistem process zo amerikan ha tout-se. Met, e gwirionez, en afer, n'eus nemet un den hag a zo... hag na oar ket e foz pep tra. N'oc'h Evran. Oc'h Evran old. Um... Tout ar reoù all a zo aktourien hag a ra... Met se 'vit... n'eo ket ur spoiler on se 'vit gouiet er pemp minut kentañ. Met ar pep... an dra dedennus a zo just a-walc'h gwelet ba daoust hag-eñ gredo Ronald beket seg ar penn e fin dispa... setu... savet eo en un doare dispa ouzhpenn n'eus nemet traoù debil o c'hoarvezout. A-hed an amzer n'oc'h ket evel aesatorniñ kwa volt-fas, volt-volt-fas ha tout. Ha Ronald a zo ken dreist zo ordin o klask sikour ar re all, imoret-mat, fin n'ouzon ket un den a plijus-tre a seblant bezañ. Ha E, dispar meus kavet ar stirad-mañ. spi meus, fin en ur stumm n'ouzon ket hag-eñ e c'hallfe, e vije posupl ober un eil bloavezh. Met neuze e ran ziwanañ e vez gwelet un tamm penaos oa filmet ha tout-se hag war, benn ar fin, tout an aktourien o doa Ar mikro evit lârat teuiañ ret dit mont amañ fin seblantout-re bezañ ur sapre mekanik quoi evit e tremenfe mat pep tra. An c'hrebamus a-walc'h e-keñver keñver sinema peurbenn a fin e ur seurt c'hoariva filmet quoi an dud a rank an aktourien a ranke bezañ ober an dra en ur wech, quoi. N'eus ket tu da c'hwitout. Noc'h eo hag o doa meur a senario. J'ai gwelet euh, bonne ma... ma ra Ronald euh, tramontra redet euh, dans du dennement euh, au berze peze vit klask fin setu noc'h eo re oa ret dez ouzhpenn prientiñ meur a en ken koz e nac'hfe ober un dra bennak pe vihan ket pas. Nac'he dedennus-tre. Ha setu e gwirionez KGB prant e c'hoarzhin forzh pegement dispar duty. Hag ouzhpenn e tizoloer ur bern aktourien dedennus na ma james estreget an hini brudetañ rev all n'anvent ket. Mais d'am soñj e ranke bezañ superstar evite euh, chom Sirius ha tout. Oc'h da vare Ousso, sur oc'h pa deuint ket a-benn da chom Sirius, vijent ket filmet, pugur euh, sur on, sur on da vare Ousso deuint ket a-benn. Bon, meus ket c'hoant diskuliañ ivez. Met displeget vez un dra fentus zo bet d'ur mare-so diwar-benn anv unan bennak a oa anv an aktourez kwa ket e anv 'vel tudenn ar film-bat. Jury duty. Gwellañ gwellañ oberenn ar miz-mañ. Evit on. Hag Goude-se hon eus sellet deus euh, trede bloaz The Witcher. Noc'h ez ere pell zo, oa pegoulz e deude mes. Ya, e, e arog annañ, fin e pad annañ, pegen ta annañ. Euh, N'on oa ket sellet c'hoazh. Euh, laket hon eus Pellaouac'h evit sellet Eus kejañs Met an- ar fin hon eus sellet buan spontus e-kerzh an dibenn-sun. N'oc'h eo- m'eus ket jañs mat-tre deus penn kentañ ar bloavezh met bez 'oa prantaj ho plijus-tre etre etre Sirig, Geralt ha Yennefer be 'oa tout ba setu ur spered familh kwa a oa asambles, n'oc'h eo ket fall. Ha goude ba oa dreist-holl Siri, ar ankouaach, Naomi, Naoma. Ha tout ar fin a zo kentoc'h traoù politikel hag sapre emgannioù ivez. Ha n'oc'h ket gwirion am eus meus bet kalz plijadur o sellet deus deus ar anv fin Evit art a Villeugen 'm eus kavet frammet fentus peogwir 'vez gwelet memes norzh-ouest dre sell meur a den hag 'vez komprenet tamm-ha-tamm petra zo c'hoarvezet e gwirionez kwa, oc'h kavout a ra ordin dedennus an doare-mañ da frammañ an traoù. Ha goude-se amañ zo un emgann Un emgann bomus a-walc'h. E e-barzh ar rann. Setu, n'oc'h ket-me n'hallan ket kever e emgann Alevio na netra pugañ meus ket lennet hag tornoz 'mañ ket doc'h en oc'h-e? N'ouzon ket petra 'neus soñjet diwar-benn-se. Me me 'meus bet kalz plijadur o sellet dreist-holl fin ar blaouez. Pezh a zo ya 'meus poan oc'h ijinañ Ar stirad gant un aktour all quoi, estreget euh, Henry Cavill oc'h e zuroc'h vo, vo un tamm iskis euh, da lag ar paour e blaouez quoi. Gwelet vo. Goude-se. Meus. C'hoariet? Da leik? N'oc'h e? Tud zo deus mateze gwelet streamou, ha goude-se meus euh, meus ket kendalc'het e stream. Met hag e gwirionez 'm eus bet pli muioc'h a blijadur war-lerc'h pa oan ket e stream. Ur c'heleig a zo ur c'hoari ma amprouet e-pad ur Steam Next Fest, da'm soñj, pennad zo bremañ, deuet gant an touchennaoueg hag logodenn a oa super start. E vurzammen on deuet a-benn da lakaat an dornell da vont en-dro met oa ket da zet da zet. Ur c'hezh zo un tamm domaj, met ur wech gant an dornell e oa plijusoc'h. Noc'h an istor a zo istor Meredith Wise, ar c'hra a-benn ar fin a ra un dic'houezerden un tamm liammet gant he labour, hag e tiviz mont distreiñ lec'h mañ he zud o chom, noc'h eo ur Ur gêriadenn zioul e e-kichen ar menezioù. A-benn ar fin e kemer plas e zad hag a zo paotr an ti-post. Anoc'h eo e-pad pemzete peterzun 'm eus ket soñs. E vo ret ba bemdez mont da gas pakad eno pe lizero d'an dud. Hag ivez ba komz gant komz gant euh, tudenno ur gêriadenn, quoi, ben a fin. N'oc'h eo euh, ur c'hoari wholesome, euh, bezo euh, euh, Daw Love Interest, e ur c'hall bezañ ur pod pe ur plac'h. hag ur bern euh, trewigo d'ober ouzhpenn zo da, da gemer skeudenno, euh, da gas euh, filmo d'an dud, Fin bon zo un toullad trev c'haller ober ouzhpenn an dewezh labour. ur v- meus ket jañs pegoulz 'meus komprenet met bez' zo un doare 'vit benn a fin 'vit mont buanoc'h, 'vit pas bleniañ bepred peogwir a-benn a fin a pezh zo torr-penn er prantajoù bleniñ- bleniañ n'int ket re ret plijus-tre 'barzh ar c'hoari padal e vez bleniet kalz peogwir peseurt lizhiri d'an dud. Um, hag euh, Benefin zo doareoù da vont bihanoc'h war ar gartenn vit pas euh, kat da, da vlagnan euh, re Benefin e ra, ra em gefre. Noc'h ur wech dizoloet an dra-mañ, oa kalz e soc'h. Hag euh, zoken meus kemeret euh, diver bennak d'ur ma reso evit euh, kad an trofeo ma ket bet. Noc'h eo meus Kandregan eus an trofeo. Hag euh, meus prenet an DLC a zo deut e-maez neveso euh, lec'h vez c'hoariet per stad Meredith e pemp ha pevar-ugent, un tammig a-raok, da vare Nedeleg. Noc'h eus se marteze rin kerzh ur stream, evit ober ur stream un tamm Nedeleg ar miz-mañ.

Ur c'hoari moutik kwa ? Meus 'meus kavet sympa. Mais marteze un tamm ker. Anzavran ma, ma bet barzh ur bundle. Noc'h e oa, ke- oa marc'hamator evit se, ar bundle euh, hollek. Ugent euro evit Mat, oui, ya. Ma rankfen paeañ ugent euro evit ar c'hoari bremañ, gavon Keravoc'h, ma bod. Setu euh, perak ma'z un dra Facebook digor amañ, n'ouzon ket. Hag eo me war perak. Sur ma c'hoant menegi. Un abanenn sonerezh on bet o welet. Ar miz-mañ. Hag a oa an Ecolator Orchestra. N'oc'h ket ket vont ober ur shout-out? N'on ket penaos bet gwelet ur shout-out zoken. Tost hag-eñ 'raio un dro. N'ouzon ket torreiñ anv chadenn anv o chadenn Twitch. Euh, franchement, zo eus den bet o sellet en c'hre... c'hell enklask. Euh... D'accord. Bon, classe gring ou D Euh... Mein oc'he, ya, bet on welet Nikolai... Or... Ne... Oh, doin ket eben. Nikolai Orkestra hag a zo noc'h ur strollad deus Tolo sa ha um, la seni hag a... um, ra abadenno tro-dro da ober eno faltazi resis n'oc'h ket bet zo e gwirionez oar pempvet abadenn a welen oc'h eo gwelet 'ma abadenn Harry Potter hini Lord of the Rings hag Game of Thrones goude 'm eus gwelet unan tro-dro d'ar filmo bewad japanat. Hag a-benn ar fin o deus div lodenn disheñvel. Bez' zo un a zo Miyazaki quand j'ai penn-da-benn, hag unan all zo diwar-benn euh, filmoù all, quoi. Bez' zo Akira, Ghost in the Shell, euh, Perfect Blue ha tout. Euh, filmoù Makoto Shinkai, euh, hag all hag all. Zo me gant Miyazaki ivez, gant ul lodenn all, traoù Miyazaki. Ha n'oc'h ket ma ket bet tro da welet ani tro-dro da Zelda hag a oa dreist hor nilal ur wech ouzhpenn. Ba ma teuze c'hoant da lakaat ar video evit diskouez, da chom azad an arzhonerezh. Evit reiñ un tañva.

Eo bet zo un toullad traoù Breath of the Wild. Bez zo ivez Link to the Past. O fin bon, un tammig tout da c'hoarioù Zelda. Estreget Spirit Tracks padal n'eus sonera super. Bah, plijadur dur spontus meus bet. Bet oa doareoù zo da gempenn ha An tonioù a oa heñvel deus an abadenn oa bet e Londrez a oan bet o welet lec'h oa goude Kondor eo ha met n'eo ket grevus peogwir e plij din spontus an doare da gempenn an ton. Setu. Plijus-tre. Eh, ma kit, ma, ma c'hallit mont da welet ma plij deoc'h. an oberennoù meneget bez o deus ivez un abadenn tro-dro da Final Fantasy meoc'h eo. N'on ket dedennet kement, zoken. Ma plijiñ ar varzhonerezh Final Fantasy n'oc'h perak ket. Setu ma plij deoc'h ar bedo a zo lakaet e war wel gante. Bah keit da welet anezhi hein, fin bamus a-walc'h eo da welet war al leurenn. Kalz startijenn zo gante ha tout. pe n'hor c'hef sellit deus ho chadenn Twitch ha c'hallin kavout diwezhatoc'h emichañs. Gant vichendi marteze, digerion ivinel all marteze. Mais, mais non, pas un ivinel, ur prenestr. Ah, ya setu, matre, an ober-se. Euh... Trugarez evit ho patientet. Fin dreist-holl tud YouTube, plugur neus den bet war Twitch. Um, ah ya, Blue Neko TV, setu. Ok, penaos vez gwelet ur shout-out Dagny eo, et endro. Ya

N'ouzon ket peseurt sonerezh lakaat. N'oc'h ar c'hamp da genderc'hel gant The Witcher. Ha bezañ me bremañ bet klevet netra ken. Ozet fall, ar stream evel boaz. Lennet 'm eus noc'h eo Frontier hag a zo ur levr aotreset skiant-faltazi. El label c'hwec'h kant naontek e ti Ankama. non, rue de Sèvres. Mais orin oa Ankama, bref. N'oc'h ket gant Guillaume Saint-Gelin ha n'anven ma kejañs met lennet ma The Grocery Store ar penn gentañ. Oc'h en doare euh, ispisial a-walc'h n'eus da dresañ. Euh, ran da, ran da lakaat diouzhtu euh, ur skouer. Peogwir euh, setu ken tortu d'eno tibi kwa. N'oc'h ket dre ret. Ha... pezh a ijiner pa soñjer e istorioz Kerneveldoz. Mais juste a-walc'h chañch a ra, oc'h me 'meus meus kavet plijus an doare d'adresañ. ar c'heuliadvezh oc'h meur a damsoñj, tri den en holl, barzh en dazont, quoi, e-lec'h mañ... ma... N'on ket sur 'vije tud kenoù an douar. Meuskeloñs. Met n'oc'h ket hor skiantourez hag a a fell dezhi penaos ober enklaskoù a straerezh ha tout, met benefin e vez adprenet e lestr gant ur pezh embregerezh benn. tu an trev zo un tamm korpo bras un anv oc'h adprenañ tu an trev, an dud o koll ster o labour, tout se n'oc'h temo a zo bet gwelet dija marteze, met... N'ouzon ket, gwadenn un doare lec'h gaven ket war re war re aezet quoi de soñjal 'ra an tammig e Shangri-La lec'h a oa oa un tamm re simpl gaven an darempredioù hag an isoc'h dre vras. Met ar c'hemm, daoust din korvout zo trev un tamm c'heñvel, ken skoazell pe tout se pe trev enep kapital oc'h ha tout. un tamm... un tamm finoc'h eo marteze. Setu. Ah, bremañ, bah, c'homp da vont diouzhtu euh, el lodenn euh, c'hirañ, pugur an da, an da vont euh, daved ar filmo diouzhtu. N'oc'h eo... Mais, euh, mais lardar zo un toullad. N'oc'h eo... Vez ket achu ar stream diouzhtu, mais... N'oc'h eo filmo berr gwelet 'm eus euh, un homme qui m'aime. a zo ur film berr ya, Fent du diwar-benn feulster en ur c'houplad. pa dud ra terminuten an c'hanal anket. Lârat kalz muioc'h, me dibabet oa mat a-raok ar film Oa war-lerc'h. Gwelenn-'meus Imagine a zo noc'h ur... pe Imagine, finalement, bref, ket fout. Ur film bernewe evlamm, a-bod just div vunutenn, me zo direnkus-tre peogwir e goued gant naouegezh artifisiel hag e vil a oar, quoi. Fin... Ba bez zo un kanivalez penn-da-benn quoi, purée e vez gwelet bugale un dra diwar-benn ar rouedadoù sokial ha tout-se. Ha ba zantet vez int faos quoi, vent da'm soñj ez eo pas là un dra mais ya setu aucun enfant n'a fait d'heure sup pour les besoins de cette vidéo car il n'existe pas. Mais... An ar menoz n'eo ket fall, met bah n'eo ket bremañ tre an disoc'h quoi. Mais bon, bod ket pell hag euh, setu. Ha goude-se, 'meus gwelet Me Who Est Donc Hornicar, a zo ur film Bayward. ha mm. Gant un doare bouklenn amzer quoi, benefit zo un dudenn a ri en ul lec'h, a ra un dra bennak hag fin e ordin-eñ quoi hag tamm-ha-tamm. Ha an dudenn gentañ a ra un dra bennak, an eil a c'hadra rik pezh 'neus gwraet an dudenn gentañ tout-se. N'achu james. N'eo ket fall ha diborbet oa mat a-raok ar film, met m'eus kavet un tamm c'hir, peger zo euh, pe gwellater gwech memes tra kwa, en ur stumm. Oc'h en ur wech marteze 'vije bet trawalc'h, n'ije evitañ met n'ije gallet bezañ ter gwech pe aroc'h kwa. Plas ober kaoz e c'hwec'h munutenn, div vunutenn marteze oa trawalc'h, evit kompren un tamm ha an doare da, da, vevaat hag ar menoz. Boa ket displijus hañ. Ha n'oc'h eo ar filmoù Krogomp duztu gant Miyazaki, le garçon et le héron. Ah là là, ar film ne oe gant Miyazaki. Sans être narraki film aucun. Euh, non, non, non, non. Neuze an istor. Istor ur pod-yaouank, fin ur bugel anvet Mahito, hag goll e vamm da vare an Eil Brezel-bed, plijus goude, parce que joñs. ha mont 'ra kuit da vezañ gant e dad. Edod hag a zo dimet gant c'hoar heroek bet fin un tamm degeù, tamm iskis. ha n'eo ket se tamm ebet istor ar film fin met digarez direnket on bet an tu se deus an istor. Ar re-mañ reont da vezañ war ar maez. A-benn ar fin e tizolo Marc'hito un doare lec'h iskis ra da vont ar savadur-mañ hag e vo un tamm vel Alice e bed ar marzoù kwa e c'hoarveo ar bern traoù souezhus dezhañ ret vo dezhañ klask dont maez e vo tud o sikournañ tud hag a zo marteze E endro, fin an dud tro-dro dezhañ, met ur stumm all Leonte. Non, non, non, non, non. Euh... Ben, n'eus ket plijet din kalz e gwirionez. Euh, kavet 'm eus rir. Euh, tout ar pengen... E gwirionez ar pegen-tañ. 'm eus kavet rir spontus a-raok na grogfe gwirionez ha lodenn un tamm... euh... ba lise bet er marzour, n'eo ket penaos displegañ mod-all. Hag zoken-se, ba gomprenen ket da belec'h oamp o vont, euh de de euh n'ouzon ket da da belec'h ar film-se, m'eus ket komprenet pa ra gont e gwirionez. brav eo hein, met n'ur c'hezouezhet on bet, pur ar sonerezh 'meus ket kavet. Dreist-ordinal. 'Meus ket kavet fromus tamm ebet er film, n'on ket bet fromet. Ya, 'meus bet un tamm a santimant e re kalz dave da filmoù all e nozvouezh Le Voyage de Chihiro, hag a zo ma Miyazaki karetan, da'm soñj. Mais... Ya, setu... Ma benafin oa just euh, menegiñ tout ar filmoù all, mais hep saour ar filmoù-se, quoi. N'oc'h ket... Enfin... Ya, mais me- n'eus ket plijet din kalz, c'est quoi on est. Evidon-me o servije ket da galz traoù war ar fin-mañ met... Bon, tu sais. Dommage e vije ket hormoz oc'h peogwir benn ar fin tout an traoù 'meus gwelet gantañ oc'h a vije bet petost. Vije bet kavet da lâret traoù diwar-benn tout se. Enier. Mais bon, bet c'est emañ. N'eo ket grevus. Ok, da damall dezhañ pas bezañ amañ. Michel un tamm spontus. Gouzoùiañ rout ho selaou deus Spotify. Mais setu tout, pezh ouiañ. Mhm. goude-se, se a oa d'an de kentañ a viz du, hag an de war-lerc'h oa an Utopial, ha me lar d'ac'h, on bet o welet ur bern filmoù e-kerzh an Utopial, tampet omp tri bemdez, hag un dewezh Diwan. Hag tri zo trawalc'h bev un dewez lec'h on ije gwelet gwelet pewalc'h met goude ur pennad ouais n'eo ket posupl gwelet kement a filmoù deus renk. Noc'h eo pezh a c'haller lârat eo oa aozet mat-tre an Utopia l'ar bloaz-mañ evit. Paskat da c'hortoz dirak arsal sinema hep gouzout hag-eñ hon dije ur plas ha n'hoc'h ae c'hwitout marteze un dra bennak all hon dije bet c'hoant gwelet e plas ar film. N'hoc'h eus e oa dreist, met gant ar sistem-se e oa ivez euh, bah, a-vec'h amzer da vont d'ar prevezioù etre daou film pegañ on oa placho evit tout ar pezh on oa c'hoant gwelet. n'on ket da glemm. Kalz, euh, kalz plijusoc'h evit warlene da skouer. N'eus ket bet da c'hortoz un eur hanter a-raok ar fin met e oa c'hoarvezhet gant Maurice Le Chafabulur. Ar film kentañ en deus gwelet a zo ur film euh... Koc'h. N'eus ket c'hoant da arat forzh petra. On a vont da arat deus Pologne. Met... Central Europe. Perak n'eo ket skrivet N'oc'h bod obnovi, mais je reprends que la RDC. Euh, en anno etrevrodel zo Restore Point. Ha neuze ur film skiant-faltazi e stumm un enklask tro-dro d'ur benn-ha-fin e Europa, Kreiz-Europa, n'eo ket meneget pelec'h, e en ur gêr vras, vez heuliet un enklaskerez, ha benn-ha-fin er gevredigezh-se E penn entañ ar film ez eo ur servij foran. Well 'vez kalz feulster etre an dud e c'haller ba ober ur saveteiñ hom buhez ret eo ober pep daou dewezh benn an evse. Vit bezañ lakaet da vev ma teus ur gwall zarvoud ma vaouez ma vez ma vez loc'het pe d'an evel-se pe ur gwall zarvoud. Setu. Pezh a zo evel-just monimoni n'oc'h ket. Bez 'zo un embregerezh a glask lârat ok an dra-mañ m'edon raio da vezañ prevez 'benn nebeut. Ah n'oc'h ket bez 'zo ivez tud un doare strollad emsaverien enep tout se a lâr ben ret eo just bet 'oant un doare naturel paouez omp da vezañ d'ober-se. Ha setu, n'oc'h n'on ket da gontañ kalz muioc'h pugure an enklask a zo dedennus. n'eo ket zo edus, met dedennus. Ha dreist-holl gwerañ ar seurt ergelc'h ba en dazont tost a-walc'h eo. Ha n'eo ket N'eus ket traoù a seblant euh, droch-pout, quoi, en kemer teknologiezh ha tout. an ergelc'h european oc'h a cheñch un tamm gavañ. Me 'm eus kavet poull a-walc'h. Da c'houde hon eus gwelet Quantum Suicide hag a oa ur film berr da gentañ. Glenn iche gellet chom ur film berr? Marteze. N'oc'h ket heuliet vez un den a labour war ar fizik hag benn ar fin e klask

unan bennak evitañ e chom o-bev hag 'vit tout an dud all e e varv ha ker anv ese An... An enklask 'vo-se. Euh, setu... Euh, petra lâra d'ouzhpenn ba ur film bihan tout eo angoet gant nebeud, a, nebeud a c'han ha tout eo n'eus ket kalz aktourien. N'eus ket kalz lec'hioù disheñvel, an den, ar sevener a seblante sympa. Met ben a fin e, e zimpla, fin simploc'h, non, luiet eo an istor pur un dra fizik kantik, mais euh, simploc'h eo e scenario ar film. Um, ba, ya, gallet nife chom ur film berr, sur war. Peger a lodenno lakaet ouzhpenn. Euh, Duroc'h e teuan trev tro-dro 'ba ar plac'h pian a vev e-kichen oc'h hag euh, mateze an istorio gant heroek. Euh, Vit digas un tamm euh, personelezh pe boued euh, fr- from ha tout. Me gav ne n'eont ket superman en-dro. Hag a- alodenno e-barzh e, e E gardi a c'haller mañ ober an taolioù-arnod a zo kalz rak-diskouez memes tra ordin. Oc'h e- o deus ur pennad on oa santimant bezañ gwelet tregont gwech memes tra. Ez. A zo normal evit un den oc'h ober taolioù-arnod me. Evit ur film n'eo ket super hir, un tamm dommage. Goude hon eus gwelet ur film korean anvet Concrete Utopia ha n'eus goneet priz ar priz an arvesterien. A zo ur film korean, lâret meus, ur film korean. Un tamm prevel, euh, un, un tamm transpersonnage High rise asambles kwa. N'oc'h ket ur pezh mell kendouar a c'hoarve e Seoul hag benefit zo ur savadur a chom mab. Hag e klask an dud a zo a zo o chom er savadur pa aozañ ur gevredigezh kwa n'oc'h a daoust hag-eñ digemer on tu an diavez zo bev c'hoazh pe get penaos aozañ va mont fin lodenniñ ar boued mont da glask boued hag all hag all n'oc'h eo tout ur preder diwar-benn bezañ penaos e e c'hall an traoù zo ran buan en ur gumuniezh vihan e nebeud amzer ar galloud etre an dud ha tout-se. kalz fent zo er film, me gav e oa plijus-tre da sellet. Un tamm poan m'eus bet er fin, lakaomp an ugent munut diwañ, marteze, pugur ma santimant n'achui james war bern euh, klozadurio hag n'achui ket. Mais mod all, matre, hag euh, laouen on n'iffe bet priz a... an arvesterien, pugur euh, oa e-touez ar filmoù gwellañ. An dez war-lerc'h. Aze. Bon, ok, ar film Wenurs, n'en on, on zouezet un tamm. On dez war-lerc'h on eus gwelet Tim, T-I-M, hag a zo euh, penn-da-benn ur rann Black Mirror. Ur film saoz gant ur plac'h a labour tro-dro d'ar robotoù hag he embregerezh a brof dezhi ar robot a vez gwerzhet gant an embregerezh hag a zo un doare Ba, ur vatezh met ur podez. un, un ostiz, n'ouzon ket. Euh, N'oc'h evit euh, sikour ba, da brientiñ euh, euh, an dijuni, euh, d'ober prenadennoù, euh, n'ouzon ket, euh, ben, a bep seurt. Euh, pezh a zo, tamm ha tamm, e krog ar robot da vezañ iskis pegwir e seblant klask skarzhañ gwazh an arozez ha kemer e blas añfin bez' un armagnac evese oc'h evit ar re hag a oa sot gant ar simpson evel oan-me e lak penn-da-benn da soñjal en ur rann halloween lec'h oa un ti domotik un ti ar Simpson oa un ti euh, renet gant euh, un aouegez artificiel hag a oa c'heñvel deus euh, Al barzh e daou vilun hag a oa amourouz deus marj an arc'hant ar c'haomer oc'h un tamm meus istor meus kavet me meus kavet fentus-tre fin zo un gwired bon meus kavet tud o larat oa oa kaji re Re ezrach, met me 'm eus bet kalz dudi o sellet eus ar film. n'ouzon ket, zoken ma kaven oa ya un tamm an istor Black Mirror oc'h-he. Bo ya, me 'm eus bet plijadur o sellet. Met dre vras, 'm eus bet plijadur o sellet kaji tout filmoù an Utopial. Diorroañ an imoret mat, n'ouzon ket. War-lerc'h 'm eus dizoloet Les Maîtres du Temps, hag a zo ur film gant René Lalou. Ur film bev-oad gall oc'h eo, hag a oa deuet e-maez e mil nav c'hant daou ha pevar-ugent, na ma ket bet tro da welet james. N'oc'h eo en ur stumm ma rak warnio diwar-benn René Lalou, pugur, 'm eus gwelet nemet La planète sauvage, Hag digarezit, me. La planète sauvage, e pif bof un tamm. N'eo ket mac'h oc'h a-du ganin, me. Euh, iskis euh, an eus hag euh, bon, meus ket jañs pa rakont an istor, mais... bleh. Allez, maître du temps, ha meus kavet kalz gwelloc'h. N'eo ket An, an, kavout ra an, an design oa kec'hevel tamm ebet deus euh, la planète sauvage. Euh, muioc'h euh, lef-banotresset euh, classel gall, quoi, ligne claire, euh, tout est, à taiser. N'oc'h ket kontañ a ra istor ur un den anvet Claude hag a veaj gant e vab Piel a vez taget gant un eurariout en fin met non. Non, 'vent ket. 'vent taget diouzhtu. 'meus ket chañs. Pe ur gwallzarvoud, fin 'bat. Ur gudenn a zo hag ar paotrig a chom e-hun. Na, ha me, a-raok Merwel, Claude a c'houlenn sikour digant ur mignon dezhañ. Lafar? Ha... evit dont da gerc'het ar mab ha tout-se. Ben a fin 'vez heuliet va dreist-holl e vignon hag a glask penaos mont betek ar Blanedenn peogwir n'eo ket kenezet aze. Ouzhpenn zo tud all gantañ hag a lak un tamm reuz, euh, tout-se, tout-se. Hag ur wech an amzer, vez gwelet ar paotrig penaos mañ kont gantañ, quoi. Euh... Kalz luietoc'h vit-se evel just, me meus ket c'hoant lârat re, peogwir eo dedennus. Dizoloiñ ma paotr ket gwelet les maîtres du temps en istor, me zo bet euh, souezhet spontus Gant, euh, gant an istor ha penaos dre se tremen an traoù, on ket ket bet o c'hortoz-se. Euh, ba, petra lârat, euh, kosed emaod? Fin, kosed eo, evel-just, da skouer n'a ket super bihan euh, ar bewad, traversé hag euh, des antet ve ur produt deus ar blaouej opererien, mais Ar sonerezh, ar mouezhioù, fin tout-se zo koset mat. Hag euh, ya, ul lusk mat-tre zo gant ar film, un istor euh, dedennus, aventure, skiant-faltazi, euh, tout-se, enfin, komprenañ. ar re o doa gwelet ar film-se, bugel, komprenañ o dije un evorenn dispar deus ar film peogwir e bamus a-walc'h quoi goro. Euh, bah, forzh penaos e un tamm cheuc'h euh, soñjal zo film Obewad skiant fantasy gall n'eus ket gall zionte les maîtres du temps a zo mateze e-touezer e wellañ n'oc'h eo a chañs meus bet o welet ar, ar film euh, Ar film war ar skambroz ? Met ne film. Goude hon eus gwelet Universal Theory. Hor c'hêr-an-titl a zo en alamaneg, an titl orin. Pugur eo ur film aostrian, he teori van Alem. Ha mm, ar film-mañ n'eus... Eh, salut dit Ornons, penaos 'mañ kont? Kavid a gemer perzh e tout peurrest a pezh volaret. Trist oan, epout. Zo hon-eus meneget ur bern traoù ha 'ta gwelet gant mes bonnes. Lese-mañ. Ya, n'or c'heller adren e ar film-mañ n'eus bet priz ar jury. Ha n'or c'hrae ur film hag a zo Un tamm ur film du, un tamm ur film menezio hag a zo war a seblant ur ur stil film aostrian hag un tamm ur film skiant fantasy. tro-dro d'ar bedo kenstur. ben a fin 'vez heuliet ur ur podiumank. Ha me ya anveout an dra-mañ. Evel-just. Franchement, ar, pep tra, pedost meus gwelet ganit e miz du. The Witcher, euh, Le Garçon et le Héron, toutes filmos en utopial, toutes et. Mais bon, c'hwitet eus lodennik, mais fin lodennik. C'hwitet eus an très hart, pedost. N'eo ket grevus. Neuze, heuliet vez ur ur pod yaouank hag n'eus c'hoant skrivañ ur un dezenn diwar-benn ar fed e vije bet o kenstuur. Mont 'ra d'un doare emgav Er menezioù m'e benvfin en Uled, me n'eus neseurt istor karante gant ar plac'h. hag e an den a e vestr tezenn zo iskis. c'hoarvezout a ra ar bern traoù drol. Hag e soñj dezhañ e e pep tra liammet gant al lec'h lec'h-mañ quoi. N'eus ket tu da gontañ kalz muioc'h repo lârat an istor Panamen. Mais un ergelc'h... 'Meus kavet oa, oa un ergelc'h plijus quoi gant an tu thriller film du klasel e Gwenadu ha tout-se. goude-se meus ket komprenet pep tra da'm soñj. Marteze n'iffe gallet bezañ un tamm berroc'h ivez. N'on ket bet souezhet n'iffe priz ar jury. Goude-se Un trede dewezh hon eus gwelet Molly and Max in the Future a zo neuze ur gomedienn romantel skiant-faltazi hag a ginnig reuil euh, daou den da vezañ o disheñvel deus deus o buhez. Ha setu neuze un tamm ti pe gant efejoù ispisial Euh, Gwaederger, fin... euh, Ben Affleck zo... euh, Ur bersonelezh plijus-tre gant ar film, pugur vicher eret eo ar film euh, gwed... gant... fin etre mignoned, quoi, vez euh, muioc'h evit ur film euh, euh, Micherel, euh, n'ouzon ket pa da zisplegañ. Mais n'oc'h ket sentimant zo bet kalz plijadur oc'h ober ar film. An istor zo simplewoc'h melen a fent. evel-just e lak da soñjal e en un doare da'm soñj n'eo ket kuzh tamm ebet e Kañ a ri renkontr Sally. Hag a zo ur film blijus-tre, oc'h e setu. Ar vuiañ ba ur c'hoarzhed 'm eus n'eo ket re hir fentus-tre. Deus an ti-mañ n'o deus bet kalz plijadur. Benn ar fin an tu e fe jo ispisial un tamm maz a-raok ur bersonelezh dispar. Gaovañ. Setu. Ur, ur menag n'eus bet gant ar jury emañ ivez. Pezh n'on ket souezhet. Tornoz n'eus jañs ma teze lâret hmm, ma n'eo ket Molly and Max e vo euh, euh, théorie machin. Uh, setu. Pe koulz ya goude nann. Après 'm eus kejañs ken an urzh. Gwelet hon eus The Moon war-lerc'h? Moon Moon? Ya da 'm soñjañ. ur film korean adarre hag a zo pen-da-benn ur Ur film diwar-benn ur gwallzarvoud, un oc'h eo klaskomp displegañ pegentr ar bed, lec'h ma tremen an traoù, ur gwallzarvoud zo bet pa c'he bet kaset un aerlestr korean, n'oc'h eo penn ha fin n'eus den bet ken a sikour Korea ar Su da glask mont er spazh 'blam d'ar gwallzarvoud-se. berzet eo un tamm an dud o deus labouret war ar raktres nanani nanana. Met, daoust da bep tra, e fell groñs da gorre ar su kas tud war al loar en-dro, fin en-dro, kas tud war al loar, hag na vije gwallzarvoud ebet. kaset ver skipailh tri den, mais gwallzarvoud c'hoazh! Hag unan du-hont THMBO, met ret eo dezhañ kajikour digant an dud war an douar hag an c'hrev eo gallouet ar skipailh a oa an agoued war-dro ar wech all d'ar c'hed daoust int o fougnañ a-benn da savetiñ ar podioù-bank zo ober ret e nann-nann d'ar c'hre ur film graoñ spektakl un tamm Me 'm eus bet kaset plijadur e gwirionez aozaet deus ar film am eus kavet bamus a-walc'h ha tout-se. Goude-se un tamm melo, pas soutil tamm ebet. Diwar... n'oc'h se vo un tamm ponner. Evel Concrete Utopia, met quand j'y goassoc'h. E n'achu james bez zo tregont mil fin paouezit grit filmoù en o hanter ha klaskit euh, euh, klozañ hep ober pemzek fin mar plij. N'eus nemet barzh The Return of the King hec'h endro. Euh, setu, e gwirionez, me, meus bekaz plijadur dirak ar film, kezur vicher alfe tornoz arat kemendal, met setu un, un sio bien zo gant ar film meus quoi. Gwelet hon eus ivez mon ami Robo hag a zo euh, na non n'eo ket deus Demez c'hoazh met soñjet din 'oa deus Demez aboue euh, ya n'oc'h evel-just n'am eus ket lâret met tout ar filmoù hon eus gwelet betegen ba estreget Le Garçon et le Héron et puis Roi de Demez ar cinéma mais ar filmoù hon eus gwelet pas dans Utopial n'int ket deus Demez ez eus ur festival oc'h e filmoù. N'int ket deuet e-maez digarez zo on bet gant ar ganaouenn. N'eo ket filmoù a zo deuet e-maez c'hoazh hag evit traoù zo mat-se 'deus foñt james e-maez. Met mon ami Robo a deuio e-maez e fin ar bloaz, 'benn nebeut noc'h eo, hag ur film bevaat eo diazezet war relevmañ an aotreset, ar seblant, hag a zo mut. Noc'h eo setu c'hall bezañ gwelet gant bugale yaouank-kaer ar bennfilm, piv 'teu an tev dremen dre dre ar skeudennoù. Ha ket dre frazennañ tout. Euh... N'oc'h tremen ra an trev er blavezhioù dek ha tri-ugent un tamm e, e New York ha en ur bed lec'h zo loened euh, loened evel euh, a vev evel tud ar heuliad V-Dog hag a zo oc'hi un tamm digenve hag a bren ur robot evit bezañ e vignon. Ar vuhez zo brav-tre estreget e c'hoarvez d'ur mare bennak un dra spontus hag e chom ur robot stanket war un draezhenn hag e vo serret an draezhenn ha n'hallo ket Doug mont da gerc'hat anezhañ ken oc'h eo petra c'hoarvez eo tout-se un istor diwar-benn ba bezañ digenvez kat mignoned tout-se. Me 'meus kavet brav, met re hir ivez. Da'm soñj n'ije gellet bezañ kalz berroc'h. Bez' zo kalz, kalz prantajoù er film a seblant lârat. Fin servijout da ma 'meus da lârat ma 'meus tra, quoi. N'oc'h ket triston, n'on ket trist, klas Grand-Bert Trev, dean ket a-benn, bez' zo ur skol, bez' zo ur pemp ur eil skol, bez' zo un trede skol, bez' zo ur pewar eskol. marteze daou skol e oa trawalc'h, evit kompren. ha gala gala, goude an amzer o tremen. Na na ni, na na na. Met euh, e gwirionez, e seblantañ lârat e nul un tamm, mais meus- e gwirionez 'meus kavet mat. Mais setu, ma te- ur wech ouzhpenn, berroc'h, graet filmoù berroc'h! Hag n'oc'h ket film Diwan an Utopial hag a oa euh, ar paour e dewez, n'hon eus gwelet nemet ur film an DC, a oa The Tunneled Summer, The Exit of Goodbyes, ur euh, film euh, bevet japonat. Euh, diwar-benn ur euh, ul lec'h, ul lec'h a lec'h euh, euh, Penaos euh, lakaat e-tout da dont da wir eben a fin an amzer a dremen en un doare all n'oc'h ket pa c'her barzh al lec'h pad seizh eilenn zo genre trimis zo tremenet parce que j'en sais petra eo tout se hag n'oc'h ket bez zo daou lisead a fell dezhe un ed pep hini un ed bennak hag e tivizogn ba Oberto Luarnot evit gwelet pegeit an diforc'h amzer hag goude goude ur mare e tivizogn mont asambles hag ba evit mont betek an ed. Penn ha fin, marteze dremeno ket pep tra 'vel o doa rakzedet.

N'on ket bet displijet, am eus kavet dudius, met james na ali d'ac'h euh, mont da welet ar film-se. Un tamm euh, Na mat na fall kwa. War-lerc'h, 'm eus gwelet Saturn ha Seoul. Um... Zo ur film, digarezit. Um, ur film gant uh, Kim Ji-woon oc'h en eus gwelet uh, A Bittersweet Life. Uh, deux sœurs Le bon, la brute et le cinglé a traversé. Noc'h eo gwelet 'm eus kalzik deus e filmoù, tu zo da welet. Gwelet 'm eus kalzik deus e filmoù. Waouh, non, 'm eus ket gwelet kalzik deus e filmoù. Gwelet 'm eus filmoù zo. Ah ya, j'ai rencontré le diable. Noc'h eo N'eo ket er sinema korean. N'eo ket re ret e filmoù a blij din ar muiañ kwa. Peogwir Deux sœurs bof, How I Beat Your Sweet Life bof, j'ai rencontré le diable bof. Le bon, le beau, le sanglé, ok. C'est tu. e tournas e houl fentus-tre, evel-just e ra dave an titl gall da Saturn ha Manhattan, hag a zo ur film dispar. Ha n'oc'h oc'h e tremen an traoù e Seoul er bloavezhioù dek ha tri-ugent. Heuliet vez ur sevener hag n'eus c'hoant sevel e film nevez. E zo tout un dra diwar-benn daoust hag-eñ eñ 'neus sevenet e film kentañ hag en a gwad berzh peurabouer nemet filmoù nul. tout se, n'eus un tammig doareoù da labourat iskis hag all. c'hoant o deus ober ur film met D'ar mare-se 'vije kalz vije ret kalz kad aotreo evit menegiñ traoù zo, sujedoù zo er filmoù. N'o deus aotre ebet evit filmañ ar film. Bez' zo aktourien o deus o deus trawal d'ober. N'o c'hell bezañ film e font borc'hed evit bezañ kap da da filmañ ar film pe zo istorioù karantet etre, etre tud zo ha tud se. Noc'h eo euh, e tout un dra euh, euh, ba bezo dek mil istor bihan quoi e-barzh ar, ar plateau lec'hmanioù o, filmañ. Hag ouzhpenn, ve gwelet ar filmanioù o filmañ hag a zo un tamm nul. Noc'h eo tro, fin, a, be, a, dañ mot quoi, ve gwelet ar, ar filmanioù oc'h ober. a zo ur film gwenadur du un tamm euh, n'ouzon ket genre Hitchcock pe tout se mais mais un tamm nul euh, bon même ce aurait super fentus euh, goudouilhañ zo tud a oa erzhal ganin o deus ket kavet mat tamm ebet mais même eus bet kalz plijadur ur c'hoarzhet 'm eus euh, Setu. Viton et Gwelan filmar sévénairement. Gwelen meus ivez Central do Brasil, hag a zo ur film a oa deuet e-maez e mil nav c'hant tri war pevar-ugent, oc'h evel just na ma ket gwelet ar film er sinema d'ar mare-se. Um, N'oc'h film kentañ Walter Salles, voyons que pense velat. Euh, ur, ur euh, sévénaire deus Brasil brudet. Euh, me meus ket gwelet euh, filmoù all gantañ, da'm soñj. Bien oc'h... Oula, digeri. Brudet evit carnet voyage, mais mosquée Goualette. Hag evit euh, Jacques Kerouac Corre, sur la route. Setu, bon. Euh, meus ket gwelet e filmoù. Al. Euh, Central do Brasil a gont istor ur euh, ploc'h hag a oa um, skolerez hag a labour en etigar Rio evit skrivañ euh, lizeri evit an dud ha na ouient ket skrivañ. Euh, Un dez bennak e teu ar plac'h da skrivañ ul lizher evit adkavout torr-dimab nananina. Ha pezh a zo, e c'hoarveo ar gwallzarvoud-se zo an dek munut kentañ. Benefin vo diskaret ar vamm gant ur c'harbotin. N'oc'h eo ar paotr bihan a zo dekla penn-an evel-se. Ha nav bet dekla. A vo ihun, quoi, n'eus familial ebet. N'oc'h er penn gentañ war plac'h kevout, met... Ben ha Finn e tistroio da welet anezhañ hag e asambles roint da glask war-lerc'h tad ar Podiank hag e roint da Virgie e Brazil koa 'vese. N'oc'h ur film road movie brav e gant un doare mignoniezh o tiwan etre ba, tud a noajo disheñvel ha dreist-holl a pezh zo a dedennus e tudenn Dora an arozez er penn-kentañ a glask gwerzhañ ar bugel evit kaer d'ar c'han da tud a a werzh bugale evit bezañ advabet gant tud pinvidiañ filmoù. er penn-kentañ na sikour ket ar paotr bihan gant abego mat kwa. lerez ratrev evit boued anezhañ, fin eus ur bern traoù skoemp, ec'h hi n'eo ket un den sympa. Met Da da fin e zikorneañ oc'h un tamm sympa. Tout-se. Oc'h euh, bon, setu euh, sec'her ar film. Euh, fromus, me meus kavet fromus a-walc'h. ur souezh a fin ur film brav, delaouet on bezañ dizoloet ar film. Uh, Ouzhpenn-se, oan ma un barzh ar zolm, oa un dra prevez er service cinema evitañ. Pezh zo bepred souezhus hag un tamm cool. Un eil film deus Brazil am eus gwelet a oa Les Bruits de Recife. Hag a zo noc'he ur film gant Kleber Mendoza filio ha 'na gwad ur film anvet Aquarius a oa diwar-benn ur savadur tote nac'he ar film-mañ zo koshoc'h daou vil pevarzek ha lec'h vez heuliet ur c'harter e resife un toullad trejo quoi. Lakaomp. Hag a zo benefin kaji tout ar savadurioù zo perc'hennet gant memes familh, ra vez heuliet meur a ezel eus ar familh-se, mui tud all a vev dre hor c'hae ha tout. Ha arrivout a ra ur ur stal surentez prevez da glask rediañ tout an dud da baeañ evit e oa ur straed toute bon ur ur film un tamm koral ec'h oliet vez tudennoù disheñvel e-touez ar c'harter ur wech ouzhpenn ket N'eus ket kalz tud sympa. N'oc'h ket ben ur poltred eo deus traoù gwir gwirheñvel hein, deus ur vuhez karter ha tout-se. E gwirionez 'm eus kavet mat met re hir ivez. Oc'h eo da'm soñj marteze e ya un hanteroc'h nebeutoc'h fiche bet mat. Goude ur pennad-tour n'oc'h ket bon ok an istorioù ah machin Unan istorioù etre ur mezeien oc'h eo Bon. Mezantet vez Vin gant Aquarius aze, 'm eus kavet war un tamm em eus temo euh, bah, diwar-benn euh, bezañ perc'henn, euh, bevañ e, e me eus ler. Fin, euh, em eus kavet war, war temo un tammig kreñvel en daou film oc'h emañ zo, e un tamm zo c'hennet ar semener gant traoù resis diwar-benn ar vuhez ba'r savadurioù an amezeien ha tout. Chom a ra daou film. Gwelet 'm eus Les Passagers de la nuit. Um, nac'h ez o film uh, ne oe Michael Herz, nac'h e uh, Michael Herz ne va gwelet ar film anvet Amanda ha ma kavet braok-tre. Uh, ar c'he ur film a dremen er blaouejo pevar ugent e Paris. Benn ar fin e vez heuliet ur plac'h muiañ-sur roc'h etre daou-ugent hag hanter-kant pugere ar vugale a zo krennarded lise-studier quoi, studierez hag benn ar fin eo ur plac'h deus bet wet ordin evel Pa ne laboure ket, oa he gwaz a digase an arc'hant a c'hiare war-dro ar vugale. Hag eñ ar gwaz a c'hra kuit 'vez ket gwelet amañ. da vevañ gant ur plac'h all, oc'h a-greiz-tout, ur plac'h deux-ugent pe hanter, enfin etre deux-ugent hag hanter-kant, a rank kavout ur vi- ul labour, quoi, padal 'deus james labouret. Ha Dont ra benn da gavout ul labour evit un abadenn radio pa da noz, evel labourat er standard. Hag e plij se dezhi kalz goude gant ul labour e levraoueg Bogrenel hag blind test fin penaos 'vije tu da lâret. Prananveout levraouego euh, euh, Paris on deu da benn, me oar eo. Me j'ai joch evel eus Bogrognel ha goude vez gwelet a... Vije gwelet... Euh, fin vez gwelet an anv Bogrognel goude. Oc'h n'o deus ket klasket ober van war levraouegal. Et dam joch o deus dit ba bet a levraoueg-mañ pugur e neus c'hoaz ul look super giskouz. zoken vraiment. se oa ar istor ar levraouego e ar filmoù. E, e, da tremenra kentoc'h e, tro-dro d'ar familh an istor an ket tamm ebet diwar-benn labour ar vamm. Met a-greiz-tout e teuio ar plac'h-yank d'ar radio hag vo digemeret gant ar familh a-benn fin vo heuliet Ba, ar pewar den-se o l- o vevañ asambles quoi, hag penaos e e c'hall taloullañ er plac'h yaouank kat ul levezon war ar rev all ha tout se. N'hor c'hred tremen ra, ya kregiñ ra da e miz Mae un ha pevar-ugent pa c'eo bet dilennet Mitterrand hag achuiñ ra e miz Mae eizh ha pevar-ugent. A-raok na vije ret dilennet mitezañ. Evit displegañ deoc'h pegeit, pad pegeit e-pad ar film kwa gwellet vez an dud war kalzik bloavezhioù memestra. Ba meus ket kavet ken ur film plijus deoc'h, meus ket plijadur meus bet deus ar film, met Am eus e gwirionez baouezen ket hag e viriañ gant Amanda hag ba ne oa ket ken koulz. N'hoc'h eo, 'm eus ket kavet ken kreñv. Amanda oa oa oa fromus-tre. N'hoc'h eo, hoc'h am eus ket kavet ken kreñv met bon poltred ur familh kwa er bloavezhioù pevargent pevaket. Hag evit achuiñ ur film speredek spontus, sellet 'm eus deus Bad Moms. a zo ur gomedienn drozh-poud diwar-benn diwar-benn mammoù ha ra forzh petra. an harozez a zo Amy ec'h eo. Ha tremen a ra mat pep tra, met daol eo 'vez gant ti ordin kwa. Kon. E mod-all e teu a-benn da gas tout ar vugale d'ar c'hentelioù sonerezh, foot, sport, nanani nanana, labourat 'ra, enfin tout et tout e. Pezh a zo, d'ur mare-so ur wech ouzhpenn e c'hoarveo un dra bennak gant he gwaz hag en deus un darempred gant ur plac'h all ha d'ar mare-se e soñjo oh bo fin an tad a c'hra kuit hag he deu ket a-benn da verañ pep tra he fun. Gekeit-se zo ur seurt ar sistem amerikan gant ar mammoù o ren pep tra er skol oc'h e zo ur plac'h a zo e penn an dra-se hag a diviz pe peseurt kelennerien a chom tout-se, enfin, bon. ar sistem amerikan droloc'h eo. Hag e, tiviz Amy lakaat e anv evit bezañ ha prezidantez kuzul ar, ar, ar geren e plas ar plac'h eus gant sikour div uh, vamal c'he unan hag a deus pemzek mil bugel hag en hoc'h un tamm dibaseet hag un o deus nemet ur mab me a zo uh, Fin ar vamm zo spontus euh, na, na ra nemet euh, fin na z- da sav ket mat he bugel. Ha, mm, na ra nemet komz diwar-benn rer ha tout. N'oc'h ket terfloc'h disheñvel-tre, me poltre zo mon mot hag euh, setu a, a grog da ober euh, forzh petra. euh. Peogwir e skuizh gant ar bec'h lakaet warne evel mammoù. N'oc'h bet zo prantajoù fentus-tre. Bet vo ur un dra, un abeg a zo hag e c'hallont lâret diouzhtu. Benn ar fin, am eus goulennet tro-dro din mennozhioù filmoù Nedeleg da sellet. Hag en o zouez zo bet lâret-ni re dezellet deus Bad Moms Daou peogwir an eil zo diwar-benn Nedeleg. N'oc'h eo pezh a zo me oar eo ba ok me 'm eus ket gwelet an hikenn 'tañ. N'oc'h eo 'm eus soñjet ba ran da sellet an hikenn 'tañ, setu. N'eo ket ur film dreistordinal met ma fell deoc'h c'hoarzhin zo un toullad prantajoù fentus. Pezh zo ivez ur bern prantajoù gros hag un tamm nul met setu. Ah ! gwad hon eus ! Tro ! miz du ! Daoust hag-eñ 'teus te traoù everk deus ar miz deus miz du tornaos ?

Bah setu quoi. Achu on eus hag euh... Kroget eo ar Games Awards pe ket c'hoazh? Ah mais non, kregiñ ra da un heure pemzek en onze-mañ. Ya. Met se zo 'benn pemzeklañ? Ok. Bon après ho po oa tu penn-ha-benn da sellet ar bilañs sevenadurel hag ar gemzo war ar zañ. War a seblant vo un dra bennak vo distukuliet gant dontnod am ber. Mais ya! N'oc'h ket peder c'hoant dud. Be vo un dra bennak an dont-nad n'oc'h n'ouzon ket petra vo, met laouen-viñ o c'houzout. setu tout pezh 'meus gwelet 'vit poent. Forzh penaos, vous alignent diverrañ c'hoazh, n'on ket da chom divin betek un eur ha kart 'vit se. 'Vit gwelet aktourien tud o lârat «Ah! n'ouzon ket petra». Petra oa da lâret bezañ, n'oc'h eo, vel m'eus lâret e digoradur ar stream? Ez eo diablañ ar bilañs sevenadurel ez a ur bloaz bremañ e rañ ar bilañs sevenadurel. N'oc'h eo an dra oa a daoust hag-eñ e kendalc'hañ peogwir n'eus e-pad ur bloaz ba n'on ket deuet a-benn da Lakaat tud da dont en un doare revliek Anzavon Lakaat ran an abadennoù war YouTube, me n'ouzon ket hag evezelet gant tud. Vejañmez evezhiadennoù na netra. N'oc'h eo daoust hag-eñ servij d'un arbennañ kenderc'hel. N'eo ket displijus ober ar bilañs sevenadurel, met Bah kemera un tammig amzer da brientiñ ha tout. Hag dreist-holl e-keit-se bah c'hallfen bezañ ezellet ur film pe ur c'hoari pe me oar me. Setu ma pederioù diwar-benn ar bilañs sevenadurel. M'ho peus un orli. War YouTube pe lec'h all. Kasit din ur gerig laoskit un evezhierdenn. O lâret «Eh, ret eo dit kenderc'hel, disparaît ha tout». marteze e kendelc'hin memes tra pugurvin menet, n'ouzon ket. Cheñch rañ ali bemdez. Me zo même an den d'arrêt YouTube, je reviens sur YouTube, toutes et toutes ces. Pugur. Bon, vite poen, meus ket a zantimant e, e koll fen kalz amzer, met euh, bah, bepred eo un tamm digalonekaus pa, pa n'eus ket, euh, fin, pa n'eus den bet a seblant, euh, a seblant euh, chilev pe, pe zellet pe tout se. Arc'he, setu. Lârit ur gerig, dit lârat paouez, n'er ket fout, gra trawal, pe ya mar plij kendalc'h. Ma n'eus den 'bet o respont, bon. D'e diskouez e ran se ma-un hag bah kenderc'hel a rin. Ma 'm eus c'hoant met ma 'm eus ket c'hoant bah rin ket. Setu, d'o c'hemat-se, da vare ouzo rin. Mijozo ha ket trawal n'ouzon ket. Gwelet 'vo. Euh, force penaos e, e larin d'ar. Euh, setu vit dazon ar bilan sevenadurel. O c'houzout, da skouer, euh, petra c'hoari ganit, zera euh, de mila euh, vera ran deus an abadenn, a pu ar vechal joan j'ai dit moi genre daoula a benefine pem, pem eus ke joans pe. Euh, An traoù gorrek-tre eo. Hag ma 'm eus kudenn em labour start-kenañ eo dechachañ tud. Hag ouzhpenn ma fell dit krouiñ un emgav reoliek e lakaer pell spontus an dud na grogont ket da gemer ur boaz nevez. E nebeud a amzer n'aure ar pezh a seblant kalz labour hag amzer, 'vit an hini a aoz. Evit an dud na ouient ket zo deus an dra-mañ, netra. Met hoc'h e-benn ar fin e koller an nerzh da ober padal mat-se zo tud a-benn lakaomp en ur bloaz e c'hallfe ar bilañs sevenadurel bezañ degouezh brezhoneg ar yaou kentoc'h ar miz. Penaos ket me Komprenet ho peus an doare da welet an traoù N'oc'h ket gwelet vo euh, Setu, evit se, Miss Du Miss Du Miss Kerzu a zo cool betegen e keñver oberennoù sevenadurel. Euh, be vo ivez ret vo ober topoù ar bloaz. N'oc'h e vo tro da gomz en-dro. Michañs deus oberennoù sevenadurel daou vil tri warn-ugent a-bezh. Petra zo? Ba, klask rit mont da welet film Scorsese peger meus ket gwelet c'hoazh hag ez eo beñte cool. Euh, gwelet meus dija filmoù cool, hag filmoù nebeutoc'h cool met n'eo ket grevus. Gwelet meus ivez euh, Sirajo pe Traouen er skinwel gavet zo ba. Lennet meus ul event o treset supe. Mateze mo achu ar romant o lenn a boe tric'han la. Euh... Ah ya, Napoleon, marteze c'hin da welet ivez. Ah non euh, An traoù a dremen pad ar... pad ar vacansoù yañ ket hag eñ c'halli mont da welet ni. Be vo vermin ivez o tont e-maez e fin ar miz. Euh, euh, bod. ar bern-traoù ar vuhez a gendalc'h oberennoù dispar a zo da zizoloiñ bemdez evel-just c'hwi oar mat daoust hag-eñ out-te o c'hortoz un dra bennak tornoz

Ha mod all, ba forzh penaos, euh, petra c'hoari ganit, ha gendalc'h, hag euh, tout eo. N'oc'h ket da'm soñj evit strimo miz Kerzu e klaskign, vel ma lâret, e... e... pas d'ar prantad diwar-benn Lake, ober DLC Lake euh, a dremen da war Nedelec, peoc'h adbezañ fentus evit Nedelec. ha boduroc'h kenderc'hel euh, kenderc'hel Mario. A Crime O'Clock, vije ret niachuiñ ivez, vije ket fall. Euh, be oa Curse of the Sirats ivez, meus ket achu. Dek mil tra, baina fin. Euh... Trev vo d'ober war ar chadenn Twitch. Setu. Bah, memes netra all da lâret. N'oc'h euh, Games Awards mat d'ar re a zello? Hag a zo dedennet gant se. Hag mod all miz Kerzu Laouen d'an holl. Ken kaoz. Nedeleg Laouen, tout se, tout se. Tamm abred, mais ma ma na deuit ket war ar chadenn Twitch da skouer. Ma sellit war YouTube. Setu Bah, truc dit Tormund Hag euh, trugaré YouTube. Euh... Kenavo? Pet goulenn eta? Noz-vat? Noz-vat! Enavo YouTube alert ar noz.